Sou, jo e bësse méi spéit wéi geplangt, mee ech heeschen iech alleguerten häerzlech wëllkomm zu dëser ganz kuerzfristeg aberuffener Pressekonferenz zum Dossier Caritas. Ech, éier ech elo ufänken iech ze erklären ëm wat et hei geet, stellen ech eck e ganz kuerz

Nieft mir sëtzt d'Catherine Molitor, Presidentin vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiese vum OGBL. Nieft mir de Ben Soisson an den Tom Mamer, allen zwee Secrétaire central adjoint vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen. A mäin Numm ass Smail Sulic, ech sinn Zentralsekretär vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen. Sou, ech, den Dossier Caritas. Mir ware lo als OGBL, als Vertriedung vum Personal roueg déi leschte Wochen. Dat hat e Grond, an zwar war et esou, dat mir de Comité de crise, déi nei Interimsdirektioun, deen neie ca, d'Regierung wollte schaffe loossen. Mir wollte si gewäerde loossen. Mir krute gesot, et géif alles gemaach ginn, fir dat esou vill Leit wéi méiglech kënnen an der Aarbecht bleiwen. Wann een d'Press verfollegt huet déi lescht Wochen, dann, jo, do ass jo elo villes geschitt, vill, en neie CA gegrënnt ginn, eng nei Entitéit, déi hut heescht, oder hut, oder Hëllef um Terrain, mat engem neie CA, mat nach net enger neier Direktioun, mee wéi ech dat elo matkritt hunn, ass de Poste schonn ausgeschriwwen an der Zeitung Le Poste, de nouveau poste de direction, il est déjà publié hier soir. An et gouf schonn e bësse rumouert, wéi deen Transfert, ech soe lo Transfert, och wann ech dat Wuert verbuede krut vun der Interimsdirektioun, de Transfert vum Personal an déi nei Entitéit, wéi dee wäert stattfannen, wéi dee soll oflafen, wéi juristesch soll virgegoe. dat Virgoen, wéini zur lass goen a sou weider esou virun. Dat ass deen ee Punkt. Den zweete Volet ass e méigleche Sozialplang vun deene Leit, déi an der Caritas International an déi och am politesche Volet vun der Caritas schaffen, wou mir och nach oppe Froen hunn. An zudeem ginn et dann nach eng Rei Revendicatiounen, déi mir als Syndikat an och als Vertriedung vun de Caritas-Beschäftegte mussen no baussen droen. Mir hu missen déi Presskonferenz aberuffen, esou kuerzfristeg, well dat, well mir un eng Mauer stoussen. Mir sinn als Vertrieder vum Personal, als Personal komme mir net méi un Informatiounen, mir kommen net méi un un déi Leit, déi do am Hannergrond schaffen, déi decidéiere fir eis, wéi et weider goe soll. An dofir musse mir eis un d'Press wenden, un d'Ëffentlechkeet, fir eis Punkte kloer ze maachen. Mir hunn héieren, ween deen neie ca ass. Mir hunn héieren, wéi soll geschafft ginn. Mir hunn héieren, datt de politesche Volet soll ofgeschalt ginn, andeems mer déi Leit, déi am politesche Volet schaffen, net méi wäerten transferéieren. Dat musse mir kloer als OGBL bedauern. Mir bedauern dat staark, dass do e gesellschaftskriteschen, en och oft par rapport zur Politik kriteschen Acteur am soziale Secteur feele wäert. Eiser Meenung no ass dat Eng politesch Decisioun, dat ass gewollt. Ech mengen, et si verschidde Journalisten, déi dat esou opgegraff hunn, a mir gesinn dat identesch. Do ass de Wëllen net méi do gewiescht, e kriteschen Acteur um Secteur ze hunn, am Secteur. An et gouf decidéiert, dass do Leit sollen, jo, stumm geschaltet ginn. Mir bedauern natierlech och, datt den internationale Volet net méi wäert weider gefouert ginn. Weem seng Décisioun dat war, dat wësse mir net. Mir wëssen net, wéi den Här Bettel seet, ob dat elo d'Caritas selwer war, ob dat vläicht d'Kierch war, ob dat. Mir wëssen awer, datt Méiglechkeeten do gewiescht wieren, virun allem finanziell dat weider ze féieren. Et war also eng Décisioun, déi geholl gouf, net opgrond vu finanzielle Problemer, mee opgrond vu ech weess et net, mee wahrscheinlech politeschen oder oder aneren, vläicht organisatoresche Problemer, datt dat net konnt weidergemaach ginn. Dat heescht eeben, datt och scho Leit Bescheed gesot kruten, datt se net méi wäerten iwwerholl ginn an déi nei Struktur. an dat eventuell, ech soen eventuell, wahrscheinlech wäert misse mussen e Sozialplang verhandelt ginn fir déi Leit. Ech soe wahrscheinlech, well mir wëssen et net. Mir hunn nach keng Informatiounen. Mir krute gesot, et kéint sinn, et wäert sinn, mee mir hunn nach näischt Offizielles kritt, wat do drop hindeit. Dat ganzt, ech hunn et scho e puermol gesot, mir kruten näischt, mir wëssen näischt, Thema vun dëser Pressekonferenz ass Intransparenz. Et ass eng extrem Intransparenz vun deene Responsabelen, sief et d'Regierung oder sief et de Comité de crise, De ca all déi Leit déi decidéieren, schwätzen net mam Personal. Mir hu ganz, ganz wéineg Informatiounen. D'Personaldelegatioun, déi am Fong gesetzlech d'Recht huet iwwer d'Entwécklunge vum Betrib gewuer ze ginn, weess näischt. Et soll nächst Woch sollen d'Leit transferéiert ginn. an eng nei Entitéit. Dat heescht, nächst Woch sollen d'Leit, oder an zéng Deeg sollen d'Leit en neie Patron hunn an et weess keen, wat geschitt. Wat mer wëssen ass, mir krute gesot, dass deen, ech soe erëm, Transfert, et ass laut Comité de crise keen Transfert, mee ech muss e Transfert nennen, well fir eis ass et een, deen Transfert gëtt gemaach andeems d'Leit, Individuell 350 Leit, 360 Leit mussen hiren Aarbechtskontrakt resiliéieren mat der aler Caritas a si mussen en neien Kontrakt mat der hut ënnerschreiwen. Déi Virgehensweis kenne mer net, déi Virgehensweis hu mer nach net gesinn. Natierlech ass d'Caritas den Dossier, de Skandal ass eppes, wat mer nach net gesinn hunn zu Lëtzebuerg, wat awer net heescht, dass hei all Recht ausgeschalt gouf an dass hei all all Gesetz net méi gëllt, just well do iergendwelch Leit Suen geklaut hunn aus aus engem a sengem Kont. Dat heescht, d'Leit kréien, an dofir ass am Fong déi Urgence hei entstanen, d'Leit kréien an de leschten Deeg Drock gemaach, extrem Drock gemaach vun hire Supérieurs hiérarchiques, vun der Koordinatioun vu Caritas, souwéi och vun deenen, déi uewen déi Kontrakter geschriwwen hunn, déi Kontrakter esou schnell wéi méiglech z'ënnerschreiwen. Mir krute gesot, Leit, déi wëllen an déi nei Entitéit goen, déi hunn d'Recht, dat ze ënnerschreiwen. Leit, déi net wëllen, ma déi kënne gäre goen. An déi Virgehensweis ass fir eis inakzeptabel. Et ass net méiglech, dass mir no esou engem Skandal, nodeems déi Leit, déi Salariéen, déi lescht dräi Méint net wësse wéi et weidergeet, déi lescht dräi Méint do als als Spillball benotzt ginn tëscht Staat, ca, Press, dass do déi Leit, déi geschafft hunn, mir dierfen et net vergiessen, déi Leit hu geschafft déi lescht dräi Méint, si hu trotz onwëssender, onsécherer Zukunft hir Aarbecht geleescht, fir d'Beneficiairen, fir d'Leit, déi um Terrain Hëllef brauchen. An déi Leit gi lo ënner Drock gesat, fir e Kontrakt ze ënnerschreiwen, fir eventuell nächst Woch kënne weider eng Aarbecht ze hunn. An wa se dann net wëllen ënnerschreiwen, da kënne se gäre goen, da kënne se gären den Hutt huelen an dann dierfe se gären, jo, sech eng aner Aarbecht sichen. Et ass onverständlech, et ass extrem onverständlech an et ass eng Sauerei, wéi fir, wéi do, wéi do geschafft gëtt. Amplaz, wann een déi Gravitéit vun der Situatioun kuckt, wann ee kuckt, wat geschitt ass, d'Salariéen kënnen näischt fir dat, wat geschitt ass. Et kënnt nach dobäi, datt d'Personaldelegatioun Salariéen schonn drop opmierksam gemaach hunn, dass an der aler Caritas Problemer waren an der Gestioun, dass do Problemer waren an der Gestioun vun de Finanzen, dass do Leit hu misse goen, déi am Fong gutt geschafft hunn, déi do willkürlech, méi oder manner willkürlech, hu missen d'Caritas verloossen, dass déi Leit, déi am Fong sech näischt ze verschëllegen hunn, elo mussen hei Drock gemaach kréien an eventuell weiderhi sech esou ënner Drock maache gelooss ginn, dass se gezwongenermoossen do iergendeppes ënnerschreiwen, wat se dono vläicht bereien. Mir hunn d'Salariéen, déi ënner Drock waren, déi geschafft hunn, elo muss ech mäi Punkt emol fannen, deen ech do wollt soen, dass déi Virgehensweis, dass mer net kënnen am Kollektiv, dass een net Amplaz eis ënner Drock ze setzen, amplaz Salariéen eenzel erauszepicken, se eranzeruffen an de Büro a se ënnerschreiwen ze loossen, déi Virgehensweis ass net akzeptabel. Et hätt ee missen, dat ass net nëmme legal richteg, mee och moralesch richteg an där Situatioun, et hätt ee missen d'Leit Kollektiv, duerch hir Personaldelegatioun, duerch hir Gewerkschaft, déi se vertrëtt, zesummeruffen. Et hätt ee missen déi Kontrakter, déi do ënnerschriwwe ginn, et hätt ee se misse presentéieren, op den Dësch leeën, et hätt ee se missen zesumme mat der Personalvertriedung aushandelen, ausschaffen, et hätt ee missen alles, wat an deene Kontrakter steet, an alles, déi ganz Schrëtter, sief et, D'Resiliatioun vum Kontrakt, sief et déi Ënnerschrëft vum neie Kontrakt, déi hätt missen iwwer den OGBL an iwwer d'Vertrieder vun der Personaldelegation goen. Dat wier dat eenzeg Korrekt gewiescht, dat eenzeg Richtegt no all deem, wat d'Leit hei missen erliewen déi lescht dräi Méint. Ech erënneren drun, dat ass näischt, wat d'Leit sech ze verscholden hunn. D'Leit kënnen näischt dofir. Dat ass Eng schlecht Gestioun gewiescht. Et war, ech, ech, mir wësse jo net, et weess jo keen, wat geschitt ass mat deem, mat deem Geld, wéi dat konnt geschéien. Mir hunn deen ale CA, dee komplett sech erausgezunn huet aus der Affär. Ech, ech, ech, ech mengen, et gëtt kee Betrib op dëser Welt, wou e CA bei esou engem, bei esou enger, bei esou engem Skandal do net huet missen seng Responsabilitéit huelen. An A wéi solle mir als Personal, als Personalvertrieder deem neie Comité de crise vertrauen, wann d'Hallschent vun deem CA, vun deem Comité de crise aus deem ale CA besteet? Dat heescht, do si Leit do an deem Comité de crise, déi do decidéieren, wéi et soll weidergoen an den nächste Méint, wéi mir sollen den Transfert maachen an déi nei Entreprise. Déi Leit waren an deem ale CA. Wéi sollen d'Salariéen an där neier Hut, an där neier Entitéit weiderhi hir Aarbecht maachen? vis-à-vis vun de Beneficiairen gewëssenhaft, richteg, professionell, wa se Leit hunn, déi iwwert si decidéieren, deenen si net vertraue kënnen. Dat geet net. Et ass net mat eis geschwat ginn, et ass eis net gesot ginn, Wëllt Dir, wat wëllt Dir, wat kënnt Dir, wéi kënne mir op Iech duerkommen, fir datt dat heiten net méi virkënnt. Et ass. Mir wëssen net, wiem seng Iddi dat war. Mir wëssen net, ob dat vun der Politik erof decidéiert gouf. Mir wëssen net, ob dat Methode si vu Beroderfirmen, déi do den Dossier iwwerholl hunn. Mir wëssen et net. Mir wësse just, dass vun eis, dass mir net gefrot goufen, wéi mir eis virstellen, an där neier Entitéit ze schaffen. Mir dierfen net vergiessen, de soziale Secteur, Et ass kee Secteur, deen Benefice mécht. Sozial Secteur, dat si Leit, déi Beruffer geléiert hunn, fir mat Leit, déi aus Iwwerzeegung Leit ze hëllefen, deenen et méi schlecht geet. An elo esou ze maachen, wéi wann ee kéint de Geescht aus deem Sozialen an där neier Entitéit eraushuelen, duerch, duerch éischtens enger Zesummestellung vun engem CA, deen alles aneres wéi drop hindeit, dass dat sozial wäert weidergoen, an zweetens, ze erwaarden, dass do, dass do d'Entreprise en Service Provider ass, wéi mer an der Press gelies hunn, dee just soll d'Aufgabe vum Stat ënnerhuelen, wéi Maschinnen, wéi Roboter sollen do d'Leit betreien, well de Stat dat net ka selwer maachen. Dat ass net, wat de soziale Secteur ass. An dat wäerten d'Salariéen och net weidermaachen. An ech, wa mir hei net hikréien, dass, dass d'Leit transparent an adäquat encadréiert ginn, da riskéiere mir, dass déi Leit net méi wäerten do laang an där neier Struktur schaffen. An dat ass fatal fir all déi Leit, d'Beneficiairen, déi an de Strukturen, net schaffen, mee an de Strukturen de Besoin hunn, betreit ze ginn, sief et Sans-abrien, sief et Flüchtlingen, sief et Mineuren, déi net accompagnéiert sinn a sou weider. Also de Geescht erauszehuelen aus der Caritas, aus der aler Caritas, aus der sozialer Struktur ass eng komplett falsch Approche an et hätt ee misse mam Personal schwätzen, éier een déi ganz Décisioune getraff huet. Wéi gesot, ech widderhuelen eng Kéier, mir wëssen net, wien dat decidéiert huet, mir wëssen net, ob dat e politesche Calcul ass, fir do de politesche Volet erauszehuelen, duerch d'Zesummesetzung och vum CA, wou mer eis, ech soe lo eis, gutt Bekannten an déi CAen do placéieren, fir kënnen do Kontroll driwwer ze hunn. Dat ass net, wat de soziale Secteur ass, dat ass net, wat eng sozial Entreprise ass. An ech garantéieren hei virun Iech alleguerten, dat, sollt et net besser goen, sollte mir net agebonne ginn a sollt et an der nächster Struktur zu Problemer kommen, ma da si mir méi schnell op der Strooss, wéi iergendee Responsabelen do kann nokucken an an dat ënnerbannen. An ech hunn do vum Terrain, dat ass scho e bëssen ironesch, datt mir als Gewerkschaft, als Gewerkschaftssekretäre mussen d'Leit bremsen, d'Salariéen, fir ze soen, nee mir kënnen elo net op d'Strooss goen, mir kënnen elo net streiken, d'Streikgesetz erlaabt et eis net, an d'Pickéen, et ass nach ze fréi, mir mussen dat heite strategesch ugoen. Mee dat heiten, dat Gewaarts, et geet duer. Mir hu Froe gestallt un deen alen, un deen neie Krisecomité. Mir krute keng Äntwerten. Mir wëssen net, a wa mir eng Äntwert kruten, da war et eng, eng, keng zefriddestellend, wéi ech schonn virdrun widderholl hunn. An där Situatioun, an där mir eis befannen, an där d'Salariéen sech befannen, hätt ee missen aus Korrektheet, aus moralesche Grënn eis entgéintkommen a soen, Lauschtert, wat kënne mir fir iech maachen, datt mir kënnen, datt dir kënnt erëm mat Vertrauen hei schaffen an dat, wat dir geschitt ass an där leschter Caritas, net méi musse weidermaachen, net méi mussen erliewen? A mir hunn hei am Fong de Fall, datt et u sech weidergeet. Intransparenz, keng Kommunikatioun, kee Respekt, wierklech eng Angschtmaacherei erof op d'Salariéen duerch de Middle Management, mee awer och duerch déi Etapp driwwer. Dat ass eppes, wat mir hei oppen denoncéieren an dat eppes, wat mat deem mir net méi wäerte weider liewen. Mir hunn als, wou dat heiten ugaangen ass, wou den neie Krisecomité gegrënnt gouf, hu mir u sech gefuerdert, datt mir kënnen d'Salariésvertrieder, am ca kënne placéieren, datt mir eng Plaz kréien, eng verdéngte Plaz fir d'Personal am neie ca. Dat war ufanks August, wou mir déi Fro gestallt haten, déi Revendicatioun, wann ech mech richteg erënneren. Mir krute leschte Méinde gesot, Wou mer se drun erënnert hunn, dass do eng Revendication war, krute mer gesot, Ah nee, gleeft eis, dat ass keng gutt Idee. Dat heescht, mir goufen do komplett blockéiert. Et ass eng absolut Frechheet, dass dee Wonsch do net, déi Revendicatioun net berücksichtegt gouf. Mir hunn am Privatsecteur, mir hunn d'Gesetzer, déi eis soen, wou de Stat Bedeelegungen huet, wou d'SA méi grouss ass wéi 1.000 Salariéen, do huet d'Personal Recht vertrueden ze ginn. Am Sozialsecteur ass dat net esou. Dat ass emol den éischte Punkt. Am Sozialsecteur, wou de, wou de Stat u sech bal 100 Prozent vun den Aktivitéite finanzéiert, dat heescht Parten huet un, un der Aarbecht, déi do geschitt, huet, hunn d'Salariéë keng, kee Recht op Representatioun am, am, am, am ca. Ech soen Iech elo net all déi Grënn, déi scheinheileg Grënn, déi mer gesot kruten vun dem Comité de crise, fir eis ze beléieren, wat mir da wierklech wëllen a wat wierklech besser fir eis wier, mee et ass opgrond vun der wierklech der Gravitéit vun där Situatioun eng absolut Frechheet, dass den Salariéen a bei der Caritas an deen neie CA, wou een hätt kënnen alles vun Null erëm starten, de Salariéë kéint eng, eng, e Schrëtt entgéintgoen och. wann et och just symbolesch ass, ze soen, Mir respektéieren Iech, merci fir dat, wat Der gemaach hutt déi lescht dräi Méint an och déi Joren, wou et net gaangen ass. Mir schätzen Är, wäertschätzen Är, schätzen Är Aarbecht, schätzen Iech als Salariéen a mir wëllen, datt Dir en Deel sidd vun där Struktur. Mir wäerten als Syndikat eng politesch Fuerderung stellen, mir haten se scho gestallt a mir wäerten se nach eng Kéier widderhuelen, dass mer am ganze Secteur vun de, vum SAS, vum SAS-Kollektivvertrag, wou d'ASBLen u sech Träger si vun den Aktivitéiten, dass mer do eng Plaz kréien fir d'Personalvertrieder an de CAen. Dat ass eng Fuerderen, déi méi wéi logesch ass, Well se am Privatsecteur, an de Banken, an de groussen SAen hu mer dat, do geet dat, do geschitt dat. An am Asbl-Secteur musse mer eis unhéieren, datt d'Salariéen dat net wëllen, datt dat näischt bréngt, datt mer eis selwer verscholden, datt dat eppes ass, wat mer wäerte bereien duerno. An mir als Salarié, als Salariésvertrieder, mir wësse mengen ech besser, wat fir eis gutt ass, wéi Leit, déi vun eis vun uewe erof diktéieren, wat mer wëllen a wat net. Mir hu weider eng Fuerderung, dat mer ab elo méi agebonne ginn an dee Prozess, deen do stattfënnt. Déi Kontrakter, déi do verdeelt ginn, déi Résiliatiounskontrakter, déi nei Kontrakter vun der hut, déi Déi juristesch, mee awer och déi praktesch Ëmsetzung vun deem Transfert, ech soen elo Transfert, et ass en Transfert an déi nei Entreprise, mir mussen a mir wëllen do en Deel dovunner sinn. Et kann net sinn, an ech wëll elo guer net hei d'Aarbecht, wéi soll ech soen, d'Aarbechtsstonnen klengrieden, déi do de Comité de crise dragesat huet. Natierlech hu si do hir Aarbecht gemaach, mee si hu se net esou gemaach, wéi dat richteg wier fir d'Salariéen. D'Salariéen hunn d'Recht matzemaachen, gesetzlech dierf d'Delegatioun do mat seng Fangeren am Spill hunn. Gesetzlech dierfe mir decidéieren, wat mat eis geschitt. A mir fuerderen, datt ab elo d'Personaldelegatioun, den OGBL, do all d'Dokumenter an alles, wat do geschitt, op den Dësch geluecht kritt an datt mir kënnen decidéieren a matdecidéieren, wat do, wéi et virugeet. Ob dat elo d'Politik ass, déi decidéiert, wat do geschitt, ob dat elo PWC ass, déi decidéieren, wat do geschitt, oder ob dat de Comité de crise ass oder ob dat elo deen neie CA ass, dat ass alles egal. Déi Leit, déi responsabel sinn dofir, déi sollen eis elo ruffen an déi sollen eis alles op den Dësch leeën, wat si do de Leit wëlle presentéieren oder presentéiert hunn. Also d'Frechheet, d'Sauerei ass jo schonn, datt d'Leit, ouni datt d'Personalvertrieder, ouni datt den OGBL, konnt kontrolléieren, ob déi Kontrakter iwwerhaapt rechtens sinn, ob dat iwwerhaapt Kontrakter sinn, déi esou en Transfert, wéi esou dass all Mënsch kann gerett ginn, dass mir kënnen kontrolléieren, dass dat esou ass. Dat ass net de Fall. A mir wëssen och net d'Grënn. Mir hu gefrot, Wisou ass et dann keen Transfert? Wisou ass et keen Transfert d'entreprise? Wisou gitt Dir de Leit déi Résiliatiounen? Wisou ginn d'Leit do eenzel erausgepickt? Mir kënne just mutmaassen. Mir kënnen. Engersäits vläit wëllen se Leit lassginn, déi se net wëlle mathuelen, déi se vläit musse mathuelen, mee si wëllen se lassginn, da gi se hinnen eng Resilatioun. Vläit gëtt et méi bëlleg, wa se sech erhoffen, datt e puer Leit net matginn. Mir wëssen et net. Mir hu gefrot, korrekt, mir wëssen et net. Mir krute keng Äntwert. Da gëtt et eng weider Fro, eng weider Fuerderung, an zwar ass et esou, datt mir hunn eng Personaldelegatioun an et gëtt en Delegatiounsgesetz. An u sech gëtt et bei engem Transfert d'Entreprise, gëtt déi al Delegatioun mat transferéiert an déi nei Entreprise. Wann do eng Delegatioun besteet, da fusionéiere se, wann do keng Delegatioun war, ma da gëtt déi nei, déi al Delegatioun gëtt déi nei Delegatioun. A lo hu mer hei e Fall, wou mer keen Transfert d'Entreprise hunn. Mir hunn e Fall, wou. Delegatiounen och delegéiert mussen hire Kontrakt residéieren. Dat heescht, si sinn net méi Deel vun der Caritas, si kommen an déi nei Entitéit, si si keng Personaldelegéiert méi. An dat heescht u sech, datt dat nächst Joer ab der Grënnung vun der hut, ee Joer dono eréischt kann eng Wahl organiséiert gi vun enger neier Personaldelegatioun. An ech. muss net nach eng Kéier drun erënneren, wéi schlëmm déi Situatioun ass, wéi grav déi Situatioun ass, wéi psychesch belastend déi Situatioun ass fir déi Leit um Terrain. A wa mir et do nach packen, eng Delegatioun aus dem Spill ze huelen, eng Delegatioun, déi elo Dag an Nuecht a Kontakt war mat de Salariéen, déi de Lien gemaach hunn tëschent dem OGBL, eise Juristen, eise Sekretären an de Salariéen, déi elo versicht hunn, déi wierklech Dag an Nuecht elo Telefon missen huelen, an datt déi Leit elo op eemol feelen, Dat kënne mir net akzeptéieren. An do soen ech lech och, dat ass e Grond, an do hu mir d'Ënnerstëtzung vun all de Salariéen, dat ass e Grond, fir dee mir géifen op d'Strooss goen. Mir fuerdere Léisungen, mir fuerderen, mir fuerderen Äntwerten. A mir wëssen, dass elo, dass elo an zéng Deeg soll eng nei Entitéit gegrënnt ginn. Anscheinend soll d'nächst Woch e Sozialplang ugoen. Mir wëssen et net. An dofir ruffe mir elo d'Leit op, Wa se et net wëlle per Mail oder per Telefon beäntwerten oder am Gank oder an enger Reunioun, da musse se et esou liesen an da musse se vläicht esou beäntwerten, Saachen, déi wierklech, also wou all Mënscheverstand iergendwou sech. verschwënnt an wou ee sech denkt, wéi kann dat sinn an där Situatioun, eng politesch esou heikel a sensibel Situatioun, datt mir eis erlaben en nach ee Skandal ze provozéieren andeems mer d'Personal rose maachen an andeems mer am Fong genau esou weidermaache wéi virdrun. An ech wëll och näischt vergiessen. Ech denken, dat war meng Wutrede haut. A wann Froe sinn, da si mir natierlech do fir Iech ze äntwerten. Vun eis kritt Der Äntwerten, dat versprieche mir Iech. Bon, wann der nach Froe sinn, da kënnt der mech gären oder eis gäre froen. Mee da soen ech iech Merci fir är Zäit, fir d'Opmierksamkeet an dann, jo.